Dilşêr Bêwarnivîsî, Heval û Heval, Qasî Tirkiya Pervîn Buldan ya li ser yadnameya mezelê Mam Celal Talebanî hatiye nivîsîn îro ji xwe dilgiran im. Bi wê dilgiraniyê ji mal derdikevim. Kûçe û kolan bêdeng in. Xişte xişta di bin solan di pengize min û kûçeyan aciz dikin. Ji bo hevdîtinê berî didim kafeya ku ez û Neco em ê li hev rûnên. Muzîka ji hoperloyê kafeyê bilind dibe jî nabe hogir. Şûşeya çaya xwe bi acizî tev didim, xwe bi xwe dibêm. Baqil be dilo, ne wexta aciziyê ye. Ji nişkeva şanoger Erdal Kaya û karaktera wê ya bi navê Şewqiya dikeve bîra min. Bi heqîneke ne zêde bêdeng dibêm. Xwe acs neke dilo. Hê kenê me li ser rûyê min e necu bi şirîn dikeve hundur. Sobeta me ya ji aş û baş, tahliya qehwê û şirîniya şiraniyê dibe melhem û li rihê min digere. Fîtefît bi telefona Neco dikeve. Ez jî bo agir bi cixareyê bixim derdikevim derve. Dema vedigerim li cihê xwe rûdinim. Neco serî ji ser telefonê bilind dike û dibêje, Bibore min xwe ji bîr kiriye li partiyê civîn heye. Civîna çi? Ji bo roja zimanê zikmakî civîneke tê lidarxistin. Kengê ye. Hema deh deqe maye dest pê bike, ji haziran ne çêtir bin mêvan jî hene, loma teqez divê ez herim. Temam tu here, ez ê li vir li benda te bim. Rabe em pev re biçin. Wele nayim, min deh salan nigê xwe neavêtiye şîmûga partiyê. Bibore ez li vir rehet im. Axir Neco bû xwe û bi canê min ket. Ji neçarî min pê re berî xwe da cihê wê civîn li dar bikeve. Salon hema bibêje tije bû. Min jî xwe li du kursiyê dawî peyîn kir. Sê kejê yek jin berî xwe dan maseya li pêşberî me. Hevseroka navçeyê bi kurtebirî mêvan bi me da nasîn. Berê mikrefonê dan kesa jin. Xanimê bi du sê caran tikandina tiliyan re mikrefon ceriband. Hîdî hêzî ser xwe kir. Hewalno her yil Ana Dil Onurumuzdur şiarî île başlattığımız kampanya dolayısy île. Qasê deh deqe bûd axivî. Bi gotina Buyur heval re dîtina min dî deng bi Neco ket, go.

Ve Necdet Arkadaş'tan da kendi kendine sağlıklı bir öz eleştiri yapasını diliyoruz. Neco rabû ser xwe û got, Ji bo acizîya heyî lêbirina xwe ji her kesî dixwazim. Divê tiştek eşkere bikim. Min mafê axaftinê nexwest. Di paş stûyê min de îro çend roa pizikek peyde bûye. Ji ber xurê emman min ji ber tune. Her hal wexta min xwest pastiyê xwe bixurînim hevalê destê min li hewa diye loma deng li min kir û ji neçarî û qehran min ev bersiv da. Diviya min ev şaşî nekira û gotina xwe bihişta dawiya civînê. Ez bawer im li vir ji sedî nod û nehê beşdaran kurd in û civîn li ser ziman û asîmîlasyonê ye. Lê civîn bi zimanê ku me asîmîle dike wekî her carê geriya. Peyva heval û heval qasî erd û ezman ji hev dûr in. Û bila kerema xwe re hevalên li dîwanê jî baldar bin sipas. Her sal bi şiyara zimanê me yê zikmakî rûmeta me ye kampanyaya daye destpêkirin, Kerem bike heval. Heval civîna me didome, ji kerema xwe re li cihê xwe rûnên. Heval ji kerema xwe re hinek din hay şêwaza xwe hebin û em hêvî dikin heval Nejdet xwe bi xwe xwe rexneyî bide.